Okomo gwa kabere bono ngocha bore ase omomura. Ase omomura. Agocha kosakara abako yoye. Eeh. Bono Abone amang'ana onsi mbuya bono are amang'ana omomura mbuya are eeh kobasi eeh abagisagi abagisagi Osasikera chinguru. eeh. Obwate naboko yane ebwatera. Nebwateraneti Eh. yateba nare Okobwatera na okomori to. mupira chidaki oikire agwo bono, Eh. bono bagoka rende okwo okoria baragera bakora nabo barabwo bogocha ne chiso ne- nerongori. Amaru bande. Namaru, Eh. amaru ngocha ande. Embori neyane Rizika, ekonyenyu bande. Nembori nkonyenywete.
Mboro bibi gotwara embori enkungu. Au- obwo omwana, obwekorera omokungu. Obo- obotangani Obwo okore- bw'ensacha. obwo okorera enkungu.
Bono riria baba bagocha gocha gokwana Obotangani omwana. nengu- e- embori ensacha.
Ehe. Obwakabere pia. Ensacha.
Okay.
Eh, obwagatato bono, omong'ina bono ogocha gocha. Omong'ina.
Ee omong'ina Korende ogocha ogocha gokwania gokwania omwana bono omouche Oo, korwa koboyia abana.
Eeh bono erio agocha, Aha. nere naria baragocha korora omochie oria bono ase omwana oye achete. Okay.
Mh. Iga amakimo naya amoimu sana. Eeh amakimo. Ngocha arakonya Eeh. ebinto buna ebi komanya ng'aki omomorare, ng'aki enyomba gochia koba ebinto buna ebi. Obokima, obokima negento kia maana. Eh? Naende mogusi tari buna aba arero, ng'a omonto orue oboke yaani ng'a omwana ochire ochire ochire bwoye. nanyore tomanyete ngancha komokwana toraigwe nonye na embori. Tiga obokima boruegwe. Tiga engombe eruegwe. Chiombe chikoruegwa chiria chigogotebi ng'a twakwateire enchera ogokora ki? Ogocha. Abang'ina nabo rero twabeire abariri. Omwana achiete bwa oyo okore emiaka ikomi onye inche tingotacha na emiaka ishirini. Na emiaka ishirini.
Naende abang'ina ba rero babeire abariri. Omwana osokire onyorire abana gose mbatano, omanya koenda arosetie etoki mama, abegete amaua, ab bono goika iga aria abegete gose na eguifu, omoiseke oye agochia eh, omoiseke oye agochia. Oyi oyi ng'ina biara.
Eeh ng'ina biara bono omorokigwa okoira ki.

Abang'ina nabokori chinyimbo gochia ase abana baino, chianga chitambe, takworokia abamura babanyomerete chinteng'e, chinteng'e,
abang'ina yaya ntitwanyare toyebwa tokamorusia erongi ng'a ang'e omosuo oria akwenabete erongi, haki erongi pi ng'a chiri ne chikabira, bateba uwuwi.

Beka eyanga egetambe buya iga, genda beka chiraba, beka chiraba, beka nonya na ebiko otoro osusie ebio ebiko ebio ebuya iga, aria mbwa omwana, aria mbwa omwana baba, genda naende omong'ina gachire, genda rara mwakorera yago,
mwamoisia bati okobere permanent echikoni.
Ng'a nogochi korara. Boisiko ogotiga agachere nyoko biara ng'ina biara eyomba ase ogochi kwara aa. Te iga tari momura oye agachere ama- amama omino enyomba omama ominto naye ogocha arara aa. Seito ngotinyia tore, nyoko nere mobekere enyomba togochi gotinyia. Raisi igo. Aberoo. Eyio nere enyiomi engiya. Obokima bono omonto naria obokima, akomanya gaki, omwana one yaya mbuya achiete, agateba mama ekero nachete aiga, mochie oyo tobwati nyomba, tobwati ki, lakini. advice iga bono nabo ekero obegete ewivu, kwarenta nari kwaguserwa chitugi chibirombe tabichorire ebirombe tabichorire ewivu eye yabo ime mpaka okume eh. Beka chianga chingiya chia masikani goka omochi omosubati ogo, bogoria enyimbo ekworokia. Abare orande amache agoteba ng'a intwe ntotiko, inche bwogo ong'ete ogontaka ng'a inche bwogo. Inche nkobogoria enyimbo, ne enyimbo eye ekero nkobogoria naretire obweng'u kwaruete chiomboka aye iso biaro omomura oria aye onyiomete, eng'ombe yane ngo- nkoeunda eng'ombe nkoirana nere. Buna omong'ina.
Buna eng'i buna omong'ina. Igo- igo nkoruga obokima, nyenye embori yane, ingore enyama, inche omanyete naende kogora ande enyama, ekero nkoenda bono gochia konia abachukuru bane, nkonyenya ande embori, naende ngore enyama chikiro ikomi ya eng'ombe, naende manye koenga amaru, na egeichoria. naende manye korosia erongori namabere amarura aa, ng'ende gokwa ekegeni kimanye kobwata inse. Giakorera.
Ekire ki? Giakorera bo- ekorera egocha. Eh? Ekorera. Ekorera egocha tari ng'a ogocha korwa ki, ng'a bono oria obekeine iga babegete ebitambaa ebira abwo, ing'we gose ogaaka ring'ina biaaro. Ehe. Nokobeta ing'we mauti gose pi. okobeta mauti, bagoteba omonto oria, Naende kare riko babwate ekwende ebiombe, ekero bakoenda gokwania ekwende nonya ne chianga twabeka maraba iga, twensibi maraba, lakini twateba oyo bono ere nabwate e- e- enyangi tiga tomobekere riuga gose ne riuga igaa, oyo nere, Nere oyo the main. eeh. Abande bono orabase kogenda bono riroka ase ng'a nabakuyu iga ogokwania onyare kwa- kwagiria nyoko biara, eeh. Kwagiri nyoko Ebikoni. biara eh, Eh? omanye gocha ake omong'ina nabo akwate enyongo eria eirane eh, agotugute obosie obwo nse abwo. Agotigera Aya aho. agotigera ago ase eng'encho bono te- teatananeti tobwati magoso tweta- tweatananeti Baminto. igo obokima na obweng'encho naende omomura oria onyomete omokungu obande omoiseke obande mwaka oyomo ebere. Etato, ene, mpaka ikomi gaki, mpaka omoiseke osokire, kwarangeria gochia goichia chiombe chia omwana ogo, tikwanya goakana nonye ne nonye ne embori, ekanywa bono naye ekanywa okoenda bono aye chikori gete. Akana chiombe.
Eh, karwa eng'ombe nonye na ibere, koreng'ana nonye na o- no- noboke bwa goteba ki kara abwate eye, yarusana, ngocha gocha konyora omonge nare inche ngwe. Rahisi. Nainche riria ngocha gosiboka bwango inche gokwaneria abana, bono naye ocha goteba ng'a tata yanyoko tanyare goteba ng'a tari na amaroba igo gose kwanyomete.

Aranyare koba
amachiko oyia Amachiko mosibwa. oyia mosibwa.
Ogocha aye oko- oko- ogocha aye okobe sana.
Ogokwa, aye omosacha ogokwa.
Mpaka Eh.
mpaka orare omanye ko omanye gosaba echiamwamu igo. Naende orende, mwana oria okonyomerete, amanye tamanya ng'a torakana na nyina. Akochaya. Akogochaya, agochaya mpaka omwana ogo. Tamanya.
Agochaya mpaka omoiseke oye agochaywa mpaka ase agakare. Bobe sana. Ee agochaywa. Bobe sana. Igo gaki, kobwate omwana obo, ng'onya kobwate omomura, omomura oyo onyuomire, tema ng'onya omomura omanyete nakomenteire akamori, naye rigia akande. Onye koroche tari kwenyara, tabu tachiete ande are, monyuomere omokungu, kare na abagatata biara bare gotonyuoma. Igo.
Omogaka akorwa chiombe, kwanyuomu, gwakora ekwende. Igo. Lakini bono rende, rero iga ng'a na omomura ng'a nere arorete mokaye, ninki gekogera abasubati aba tokonyuomwa etore ababe, ntobwati masikani. Taibo? Eeh.
Masikani abanto kaba. Kwanyuomwa goika mwarimu anyakobiara, mwagana okwoma, mwanyakobiara tori komwomera. Tobe sana.
Mwabo noe ogosibia ebinto mwanywa kobia tori gosibia. Eutacho. Chisese kwaenda kwasibia keria kwabekera omosacha ogo endagera yoka kwakwira omwabo kwabeka omwabo kwaira omwabo biaroro na ebirau bire lakini nari ase omong'ina akorara noe ebinto bichire iga na amache amachabu noe ebinto bichire chingicho konya komoka bono omonto atange ki bono omwana oyo bono nki achete gonkonya bono. Bobe sana. Hakuna eh. Nonya omogaka Eh.
ore gokoruera Takorwa. ebisabi aria oyo ore gokoruera ang'oonye takoyerwa. Takorwa.
Na- na- nabamura aba ko- kwania ng'ina biarari ofio ofio. Abwo omonto oakanete Eh? aye na amagoso aye na amagoso gaki komura omuya na nyoko na momura ogo gaki tema tema Morore. onye nyoko omorekwa aria kwamororire tarakorora onchoka Haki ekero naye nagwene. omomura ang'e onye kwarorire nyoko biara Ombi. ogocha tema kogenda gochia yaani to nabo orasinye kwairana tokorora gose onye okonye okonye okororire lakini onye kore sure onye tarakorora.

Gwonchokire? Nere takorambora koba. Taba buya mono eh mbuya. Ninkoro chiomong'ina? Eh eh mbuya tore mbuya mono eh mbuya tore. Amasikani. Onyare komoa kende ekero kende nabande. Akomate etransport yarenge aye nabwate ngai ogochi ng'are kwa etranso esukari eye. Eh. Otwomerane mosiaba. Mosiaba. Agende. Amate aye bono oyo gose are korwa.

chiombe, obogima boche bwogo, amasikani yabere aye omosibwa oria gwakana eria chiombe, kaba omotoereru, kaba omuya. Aywo naro, eywo nere enyiomo ya omogusii. Naende amang'ana bwango bwango gochia seino yaya. Ng'a kwanyiomire okoetia tera yara, naende okwane mama. Aah!
Yaya. Kero omotienyi, ekrismasi seino gochia. Riria ewiki etaraera aro, amaiga torochi pato naro one enyorete sobo, Okomotebia, bono onye kogwata gose negasi narorire, nabo okomoira arake araombie. Bono achande are, enga buna omwana ekero kwamoirire eboding'i, Okomona- okomona ring'anga. ngocha komanya are gaki mami, mami richa ndibe esimu niongee na mama, richa, ng'ora ng'ora, lakini bono ng'a osokire nse anaga, masikani taiyo.